Ers talwm roedd ffermydd llun ac eiddionaidd yn llawer llai na maen nhw heddiw, ffermydd bach teuluol. Ar ôl dod â'r gwartheg i mewn, byddai rhaid ei glanhau yn lân cyn dechrau godro gyda llaw a bwced. Roedd y ffermwyr yn godro gwartheg gyda llaw bob bore a phrynhawn. Ar ôl godro'r fuwch, byddai'r llefrith yn cael ei hidlo cyn ei dywallt i ganiau deg galwyn tua 46 litr. Yn y pumpdegau a chwechdegau, daeth y peiriant godro yn fwy cyffredin ar draws Cymru. Roedd y peiriant yn lleihau gwaith ar y fferm a doedd dim angen gymaint i odro. Mae'r ffermwr yn defnyddio'r ffyrgi bach llwyd i gludo'r caniau llifrif i'r stand sydd ar waelod y ffordd, er mwyn cyfarfod y lori o'r hufenfa bob bore.
Ew, mae'r lori'n anghywir heddiw, Catty. Yndi, mae jyst yn saith o'r gloch. Mae'r lori yn casglu'r caniau o bob fferm yn yr ardal ac yn eu cludo i hyfenfa Daearfon. Wrth ddadlwytho'r caniau, mae sampl o'r llaeth yn cael ei brofi yn y labordy er mwyn gweld y safon y llefrith sy'n dod o bob un fferm. Mae'r ffermwr yn cael copi o'r adroddiad o'r labordy.
Wedyn mae'r gweithwyr yn tywallt y llefrith i danc mawr oer.
Yn y tanc mawr yma, mae'n cael ei storio a'i oeri ac yna ei basteureiddio cyn ei lwytho i danceri mawr a'i gludo i drefi a phentrefi ar draws gogledd Cymru i wneud caws a menyn. Ar ôl potelu'r llefrith, mae'r lorïau yn danfon y llefrith i fasnachwyr llefrith lleol mewn pentrefi a threfi ar draws gogledd Cymru. Roedd dyn llefrith ym mhob pentref yn dosbarthu'r poteli o ddrws i ddrws. Byddai'r masnachwyr yma yn codi'n gynnar iawn ac yn gweithio ym mhob tywydd er mwyn sicrhau fod Potel y Lefrith Ffres yn croesawu pawb wrth y drws ffrynt bob bore.
Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, roedd y Llywodraeth yn awyddus i sicrhau fod disgyblion ysgolion yn cael potel o lefrith bob bore er mwyn tyfu'n iach. Roedd y plant yn edrych ymlaen am y toriad bore i fwynhau y llefrith.
Bellach, mae nifer fawr o ffermydd bychain wedi diflannu yn llun ag Eirionnydd, a bellach, ffermydd godro mawr sy'n cyflenwi'r llefrith i hufen-fad Earddon.
Mae'r Llancery yn casglu'r llaeth o'r ffermydd bob yn ail ddiwrnod, gan fod gan pob un o'r ffermydd gyfleusterau storio llaeth ar y fferm.
Mae stori Hithengfa Deiarfon yn dechrau yn ôl yn 1938, pan gafodd John Owen Roberts weledigaeth i weld ffermwyr llaeth yr ardal yn cyd-weithio i werthu a marchnata llaeth eu hunain. Ond be ydi'r sefyllfa erbyn heddiw? Dyma Ffion Davies o'r Hithengfa.
So, dyn ni yma yn Hufenfa Daearfon, fel chi'n gweld, cynhyrchu e caws. So, dechreuodd y busnes yn 1938, e, lle ddoth grŵp o ffermwyr e, at ei gilydd i ychwanegu gwerth i'r llaeth. Erbyn heddiw, dyn ni'n cynhyrchu yn bennaf hynna cheddar, ond dyn ni'n cynhyrchu pethau eraill fatha e, Red Leicester, Caerffili, Yn a amrywiaeth rili, dibynnu pwy 'di'r cwsmer.
Da ni'n derbyn llaeth gan yn aelodau a da ni'n prosesu fo yma yn yr, yn yr adran gaws. Da ni'n gwneud oddeutu 17,000 o denelli o gaws y flwyddyn yma yn Rhyd y Gwystyl. Mae'r swyddi yma yn reit eang a mae yna gyfleoedd yma i ddatblygu hefo'r busnes. Mae'r busnes yn tyfu Da ni wedi dwblu mewn maint yn y pum mlynedd ola, felly mae'n bwysig bod gynnon ni bobl sydd yn tyfu ac yn datblygu hefo'r busnes.
Faint o'ch ti'n gorffen gwaith heno, Jenny? Uh, tua pimp. Wyt ti'n gweithio trwy nos heddiw, John? Ond o, trwy nos a tan bore. Bob, i di a hwn i Wil. Iawn.
Elwyn Jones dwi, a dwi'n gweithio yma yn Hufen Fad Eirfon fel rheolwr cydymffurfiaeth ac da ni'n cyflogi rhyw 165 o, o staff ar y funud. So ein staff ni ydy calon y cwmni rili. Really. A heb dyn nhw, so ni ddim yn gallu cynhyrchu 17,000 o dynulliau gaws bob blwyddyn.